Marcelo del Pastra es nascut en 1925 a Chambéry, va parlar occità amé sa maire e francés amé son paire. En un estudi superior va far una escòla d'art per una annada a Limòges. En 1945 va anar, va restornar a la vida paisana. e va continuar de trabalhar sus tèxts e en 1998 va moire de la maladia de Charcot.
Tre 1940, Marcelo del Pastre fa publicar sas primièras òbras dins un jornalet. La primièra òbra que va far publicar se sona La lenga que tant me platz. Donc, e puèi tre 1960 va començar a far de reculhie de de conto de contes Limousine e li fa publicar. L'un dels primièrs se sona Saumes pagans. qu'an ont i a lo poème que los autres van vos presentar. Negre es l'enfèrn, nautos son las flambos de l'èrbo trompadièro. Prionda la borbo ont marcharai, lo coneisses ben mon còr d'un puèi d'entamps lei brama. Saube trondí sas Udlados dins lo reson de l'aire. Saube pura lo fau dins sos turments que geta contra se los bras e se mesme sei songla a sèn. Saube grida lo bruslat en desraijant sa peu coma un bestiau que se fret o degalo. S'estrangula a beure sas grèmos en se negant Que cerco l'aire e golo de la troubo. Mon paure còr crebat coma de chen brescat entre sas mesmo dents que pren lo ben mai l'aigo. E que lo jau redòlo sustan de pèiros sabessi co chabarà pas lo ben negre e la greso. Crenhe l'eternitat d'un siau que me semble çò pas crenhe l'eternitat d'un siau. Un coneis res. L'eternitat d'un còr que brama son infèrn, l'eternitat d'un còr que podriá pas morir tant que bramèssa. Sigue Chenard de la poesia e la tèrra dau puèi coma un aubre. Èm avitats dau mème alan, lo mème vent, la mème grana. Elevè tot enchen l'alè, lo còr que la portava. Lo mème còr, la mème grana, la sal, lo brin e l'uèlh que la vita le rai.
Marcela del Pastre es una autora que de costum parla sovint de la natura, mas pas de la natura d'un biais idealizat, puslèu d'un biais dur e de cossí es vertadièrament dins aqueste poèma pus Clarament va parlar de l'eternitat que sembla li far paur e del dolor que pòt aver la vida. Nos sèm demandados de qué Marcela Delpastre vòl exprimir amb aqueste poèma e avèm trobat que va parlar de l'infèrn fisic, de la solitud e de la paur spirituala, de sa paur spirituala. Dins aquel poèm, l'autor pintra una dabalada dins l'infèrn per una seria d'imatge ebucador. Tre la debuta Marcel Delpastro utiliza un lengatge especial per nos far dintrar dins l'experiença del patiment qu'es emplegat per lo cant lexical de l'infèrn ambe brama, la negror o nautos son las flambos. que crea una, una atmosfèra de terror e de torment. La referéncia a la negror evoque un buide escur eh, e menaçant, mentre que la Nautos son las flambos, eh, el fa referéncia a un fiòc devorant e destructor. Aquel es, aquel es element visual, E bocon sul còp, l'imatge d'un infèrn tradicional. En mai, l'armo que dabalhò dins l'infèrn semblèsse submergido per un dolor indefinible que se compren pels urlaments e los pluques que resonò pel tèxt e que fan pròbo d'aquel patiment intens. Dins aquel poèm, donc la progression del patiment es descrich amb d'imatge tal com us tal com tals com perdó desrajant la pèu e s'estranglo a beure ses gremos aquelos senos evocan un ouro a l'encòp fisico e psicologico tipico de la representacion classic de l'infèrn. Euh, la mençu de l'apèl arracado evoca euh, una tortura fisica, fisica brutala que juslin l'extrèm violença de l'experiéncia infernal e que amplifica atal lo sentiment duru e d'agonia. Tot parit per l'idèa de las lagrèmas abaladas euh, que, be, que boca un, euh, que bocan euh, un patiment psicologic prigond, euh, on la dolor interior euh, es intensa, E tot lo long del poèm, lo cant lexical de la dolor fisic va juslenhar la continuitat del patiment e que va en fach crear una impression d'agonia que serà persistent tot lo long del poèm. Marcela Delpastre nos parla de las dolors fisic, utilisa de mots classics del patiment coma los crits, los turments o la sang e parla ambe d'imatges fòrça clara e fisic que son de bon comprene. coma un bruslat o una persona que se nèga, una imatja que tòca fòrça lo lector es la del còr que prena lo bènt e mai lag, en, perdon, e mai laig, pensi que descriu fòrça plan aquela fòrça violenta que pòt amb la natura e permet de nos remembrar la sensacion que coneissèm Berta Geròmen e qu'avèm totis viscut dins nòstra vida un còp. Aital Marcel Delpastre illustre aquel patiment fisic de biais comprensiu per tot lo mond e donc quicòm de fòrt per lo lector. Aquel patiment es doncas fisic, mas podèm i trobar un costat fòrça mental, Dins lo poèma, per illustrar aquò, va personificar lo còr, que per exemple ditz Lo coneis ben mon còr, dempèi dau temps l'ai brama, o encara Sas ulhadas dins lo, ausis, perdon, ausis sas ulhadas dins lo resò de l'aire. Es fòrça dramatic al nivèl fisic, perque es a cridar, mas tanben al nivèl mental, perque es coma que s'ausis el meteis, E amai lo reçu, enfin, d'en premier doncas que a conscients çò el metais d'aver mal, doncas qu'es quicòm d'important, e amai que lo reçu normalament balha una idèa doncas d'èsser dins una bauma o dins de montanha, mas aquí es doncas lo reçu dins l'aire e Pensam que balha un costat encara mai de solitud perque finalament es coma si avió encara es coma si avió realament res a son entorn. A mai lo fach que s'ausís el meteis mostra que si avió qualqu'un podriá l'ausir e doncas venir l'ajudar. Pus tard ditz que jeta contra se los braç e aquò pòt es far un pauc pensar a Coma un gèst de consòl, mas vesèm qu'es violent perque i a lo mot jeta e doncas per ieu es un pauc aquel ensatge de se consolar mas qu'arriba pas brica e que s'acaba pas plan perque s'acaba per s'eissonglar a sang el meteis, doncas que fa un mescladís estranh de sentiments dins lo poèma que lo lector pòt vertadièrament sentir quand legís, quand legís lo poèma. Uh, vesèm un pausa dins la progression del poèma que a, a la debuta explica qu'es donc uh, sus un omèn de... Enfin, qu'es la caminada dins una prigonda turba e plus tard uh, quand parla del negat qu'es la gu, uh, gula de, tu, de la turba donc uh, Be, podèm pensar qu'es coma una progression que un bauc perdu, coma de sables movedisses que mai va ensajar de s'ajudar elo meteis ò de sortir del problèma, mai va s'enfonzar. Crent ò aquò e crent ò que son còr, malgrat çò que sentís, es a dire tot aquel dolor, va voler continuar de subreviure e continuar e desitjar l'eternitat, quitament s'es dins aqueste patiment òrre qu'a descrich dempuèi la debuta. Donc, dins aquel tèxte, podèm veire que l'evocacion de la natura e de l'eternitat es omnipresenta, e aquò crée una atmosfèra a l'encòp misteriosa e opressanta, Las imatges de las flamas nautas e de la fanga pregonda simbolizan la dualitat de la vida e de la mòrt e lo lum e de las tenebras. I a tanben una temporalitat qu'es infinida dins aquel tèxte, ont l'autor sembla entrepelat dins un cicle eternèl, de patiment e de desespèr, aquela dimension de l'eternitat tintada d'una pregonda angoissa revèla la crenta de l'autor de cap a un destí qu'es immuable e qu'es desconegut. Ça que la, l'autor reconeis tanben son ignorança cap a l'eternitat. E a çò que l'espèra dins lo perdemai. Aquela paura de l'inconegut es afortida per l'utilizacion de la repeticion dins lo tèxte amb la frasa Crènhe l'eternitat que torna mantunes còps. L'autor reconeis tanben que son còr cotunharà de bramar son infèrn e mai se se devió morir, Que suggerís aital coma sas paurs e sos torments interiurs pòdon èsser eternèls? I a l'infèrn, tal qu'es coma es crent per l'autor, es descrich coma un estat interior de torments insostenibles, e las metafòras del còr trasforat, dels urlaments ressonant dins los ressons de l'aire e de la pèl qu'es arracada, evòcan un patiment fisic e psicologic qu'es fòrça intens. E l'infèrn, ben aital lo retrach de las angoissas las mai pregondas de l'autor, ont la dolor sembla èsser perpetualament presenta, E ont la mòrt ela meteissa arriba pas a apazimar lo patiment. L'autor donc Marcèla Delpas descriu tanben l'infèrn que cren en utilizant d'imatges violentas e destrobant per descriure los patiments que porió endurar dins lo perdelai aquela paura de l'inconegut es tipica de la condicion umana e retrach çò nòstre desir de contrarolar nòstra destinada e de comprendre ce que nos espèra aprèp la mòrt. Mas d'un autre costat, i a tanben lo tèxte revèla un aspèct qu'es fòrça pagan, quitament primitiu, gràcia a son imaginar e sas referéncias. Los urlaments, las arrapadas e la recèrca desesperada d'aire evòcan los instints que son primaris e los rituals arcaics. Çaquelà, aquela dimension qu'es pagana, es tanben associada a una certana ignorança de l'autú. que sembla incapable de comprendre completament la significacion de son pròpri tèxte e de sos turments que son interiurs. Aquela ignorança va just linhar la fragilitat de la condicion umana, De cap a l'immensitat de l'univèrs e a la complexitat de l'existéncia, l'autor descriu son còr coma un animal que brama e se debat dins sos turments, una imatja qu'evòca la poesia pagana e sa vision sacrada de la natura, aquela utilizacion de la natura Per descriure las emocions umanas es recurrent dins dins aquel tèxte coma dins los tèxte de Marcela Delpastre en general amb d'imatges dins son cas dins aquel tèxte son amb las imatges de las flamas de l'erbes en ganaire Ou de la fang pregunt ou l'auto marcharà, que suggerís aquela dangerositat e aquela incertitude cap a çò que l'espère dins lo perdelai. Donc podèm dire que dins aquel tèxt de Marcel Delpastre explòra los circuits de la mòrt, del patiment e de la solitude, que crea una atmosfèra embotanta que va captivar lo lector en lo convidant a soscar sus las questions existencialas las mai pregondas. Dins aqueste poèma, la mòrt es pas sonque la fin mas una experiéncia que travèrsa lo temps e l'espaça, es un viatge cap a un reialme eternèl e misteriós. Per acabar, aqueste poèm testimòni de la fòrça de la lenga e de l'imaginacion poetica per exprimir las emocions las mai complèxa e las mai universalas. Sèm convidats dins aquel tèxte Dins aquel tèxte qu'es sombre e misteriós, a explorar las nòstras paüras e nòstres espèrs e a soscar sus nòstra mortalitat.